Ah, nairanire ase omochie bw'omong'ina Florence ase eng'encho yogokora efollow up ase twaikeire project yokomoagachera enyomba. Ah, rero natarire gocha ase enka eye iga, eri kobatebia ng'a twaikeire, naboigo Florence nare iga iga, nere aratotebie ng'a so far ng'aki aroche eproject eye iga eko- ekogenda. Mbuya mono ase baria batoikire ang'e ase eng'encho yokogenda eproject eye iga, naende nimanyete ase twatigeire, Oyo oyokorigereria bono nimanyete ng'a Nyasaye nabo akomokuna, erio tokore eproject eye iga y'omong'ina. Twabekire amabati buna moroche isiko, nyomba yaomiru gocha gocha, bono toikire ase totabwati emerango, chidirisha inye, emerango ene.

Nitashukuru sana. 28,000. Omonto antomere iga ngocha mambia mbeke chidirisha chiria naende ngotebie ng'a mbuya mono ase ogontomera chidirisha. Onde oratebe ng'a Mark naye beka efloor ya omong'ina oyio nabo okong'akera esimi torore tokwane igoro ye floor ebunde etotebie ase aya iga torore ng'aki torabeke efloor but please I'm pleading for number one chidirisha echio na emerango onde oratokonye tobekere omong'ina Florence Ase enyomba, ang'anye kororokwa aria ase ogochaka iga, because enyomba eye iga ne ewiki eyemo ya ometu, ase kobe kore ewiki eye iga, nkoirorerwe ere gokorwa kwomwa, ah, nonya igoro aye toisi kogorengereria ng'a onde atebe ng'a timobekire e- e- e ceiling ya itakuwa vizuri sana, ceiling eria enke iga enyomba ebe complete, eh, na Mungu atatubariki. Mong'ina Florence, mbuya ore? Mbuya nde. Mm. Ee. Toiranerie naende. Ee, Tata, tinkoiraneria mbuya mono, Nyasae oito nere omuya, tokona komoiraneria mbuya mono, ere atwanchete kera rituko. Bwanchete totarachaka. Agoteba ase Isaya agoteba ng'a nonya Mwanyabaanto mbari begenwa, ere nomwegenwa. Inche nigo naroche okoboko kwa Nyasae kare ne chindwaki chiaye. Inche buna ndegena akamenyire isiko, nare korara isiko bo- bokamambia abanto bagoeta nchera aria, bateba gaki abanto bakorara nyi- i- intwe tokorara nyomba, mbare gocha asende bandige bambori gose naki, yaya. Ekero amang'ana anchete goika ekanisa, chingaki echio narenge omorweri mono, nare konyara gotara buna ngotara iga nagasugameire amagoro amaboko iga namenya gotara. Nigo bono nare kogenda ekanisa, ngatoma abana ekanisa. Ekero baicha abwo bakaimoka ekanisa mbagaaka na abang'ina, banyorete ase nkorara, bakamanya goteba intwe tobwate chimichi ebiita bitato tokorara oko- okoigora egetang'ani egia kabere mpaka omanye gocha goika nyomba. Ere akorara isiko iga iga, nkabatebia rende buna inche narorire okoboko kwa Nyasaye na chindwaki chiaye. Aandikirete, Omwana oria mwa Loti ira aria nkoika are ase more botambe, nario arenge omoka abwate emiaka ikomi. Nabo tware korara abwo, aruete enyomba ere, Simiamu omwabo arenge na ise, agacha, bagateba, Baba, inche tokorara amo naye, ngotangeria ise nonyaroke gochia korora nere. Egacha oyomo akarara korwa ane, oyonde korwa aa, bakambeka gati. Nabo twamenyete igo, ngoika nsato chinsa chi'amasabo. Na eng'ening'eni nere yare goeta iga yarenge buna yello, omoteneneti avocado nere yarenge maate aria, yaeta iga erinde yatenena oo. Ekero yatenena oo namanya nsa sita nasaba, nakora ogosaba aande ngoika chinsa ekiagera tari si nsa ensa nabwate gose chisimi buna rero chibwate chinsa okorigereria buna rero na esimi Kobeka ealamu. chiabere chinsa ekiagera nasaba. Igo bono Nyasae oito nabo are amo naintwe, naende ntenka ntagete abanto ba Nyasae momoe naintwe na aba Nyasae barwete igoro, ekiagera nonya nkoetera ase amakong'u ane, nkoetera onye abanto b'ense eye bakoiraneria Nyasae mbuya mono, bateba ng'a aye noyo Nyasae. Ase nkoete bagoteba ng'a gaki omong'ina aye noyo Nyasae, ga- koetera na amakong'u onsi aya nanyorete para, bagoteba aye noyo Nyasae more na Nyasae. Naende nabo ere igo, abanto b'ense pi egene naende rigereria Nyasae igoro nere okorwa nere ogosesenia, Kende nkeiyo toranyore korwa ase amaboko aito otatigabirwe ase Nyasae. Inche nkonakoiraneria ase Nyasae na mbuya mono, na abana aba baane Nyasae obang'eire. Nyasae obang'eire, tinabamanyete nkende kobarigia. Nyasae agenderere kobasesenia na kobaigorera chinchera. Na bensi pi abakorua, Nyasae agenderere kobasesenia na kobamentera. Moinyore amang'ana a Ayubu, buna auretwe bionsi pi, Nyasae ekero aremerereti, Nyasae iga akorete ki? iga amomenterete mara kabere. Iga omoboseke onde tare na bwemurungania, gose arore nebi abwate tiri mbisaini naende akobagana, yaya, kerio obwate egeka aye karue. Nyasae ere agoteba oru nomoyo obo ogwancha tobeterigwe na toichanigwa. Nyasae tatageti oyogobeterigwa gose oyogoichanigwa, na tatageti twemurungani, yaya, Nyasae oito Nyasae. Ekiagera iga inche ekero naimurunganu tinakanetigwe naende ngatiga igo igo igo inche tindi gosaba kende korwa ase Nyasae ng'a ing'eke iga yaya, tindi gosaba, lakini Nyasae bieka bieka nere onyigoreire chinchera gocha goetera ase abanto ba Nyasae. Amina. Abanto ba Nyasae tware omokia, chingaki twaikire na echio omoerio, inche nkoiraneria mbuya mono ase mwari mwa mwecha mwenyancha monyechanderete gocha igaa. Na abana aba iga, nabarabwo genderera kobasabera, kobasesenia, N- Nainwe nari moranyare gosesenigwa, etogoteba na tosesanie, nari muna bono Paulo Petero aye eritang'ani isato ebungo inana agoteba na ring'ana ri'omoerio neri, Abanchani, mwanchana inwe ase inwe, mororane amabeebe, mwaberane ebibe biaino inwe ase inwe, mobogerane chigurube chiaino, morige goakana namabe ase amabe gose okorama ase okorama, ribaga ri'ayio Mosesanie, naki mwarangeretigwe monyore omwando bw'ogosesenigwa, na- nerikire noyorigetie gwancha obogima na korora amatuko amaya ase ense, atange oromeme rwaye aende gokwana amabe, na ebikoba biaye mbikwane oboroke obong'ainereria. Arigie omorembe na koyotunyana mono, amaiso amanene iga arigeretie abanyene oboronge, na amato aye akoigwa ogosaba kwabo. Amina, amina. By the way, Eh, ah, eh. ah, omong'ina by the way nagatagete naende nomobasukani bw'epaara anyorete, eka make sure ng'a bono takonyara gotara. Naboigo amagoko aye tari konyara kobwata nonya ne wheel chair, nabwate wheel chair. Amagoko ane tari kwerinda. Takonyara kobwata wheel chair, naboigo tabwati monto oranya komosukuma. Bono that is why akogata anse iga otare iga lakini namineti ng'aki ase obogima bwaye Nyasaye nabo aganeti abe bo naende tari kolalamika moono. Ase aya tore nase enyomba eyio twagachire, Ah, ase chinguru chia inwe mari mogoturigereria enyomba eye, ah, omong'ina asabete ng'a akonywe enyomba. Omong'ina torochi Nyasae oanchire. Ee, ee, Nyasae nomuya kera rituko ere, togende komotogia korwa bono goika kare na kare, na korwa mambia erio barikooroka mpaka amarogoba babone nesiko na ebia Nyasae. Mm. Ee, Nyasae oanchire bono ngocha korwa ore enyomba eria, ee, Oche- eria b'echikoni na eria b'echikoni. abautaini. Eh, at least abe chikori Petero noe otiga ne omwana nkouta aria twagatumire amakara bono oroche rende rero tindi gotara mono ndanyore amakara nare kogenda ase abanto ba Nyasaye bang'e amakara twache gotumia bono chichiiro chiria nare konyora amakara tindaika ororo bono akage ekagera agachia kobeka amaiga isiko aria ogende obongie eubi iga oroserie endagera twarie.

Enyomba eye inche nagokire ne ningokiri nero, egaki Nyasae igoro chinchera naende emerango etouke ne chitirisa ebekwe, na bionsi gaki togosoma korwa ase emereng'anio egototebia ng'aki, ng'a chiero chi'abanto abanyaboronge Nyasae agoichoria chiero chi'abanyene oboronge. Amen. Ee bono. Mbuya mono. Ee, na barabwo Nyasae agenderera kobamenta na kobaseseni na kobamentera kabisa. Buna mane nagoteba na karubichire bigateire biganyeire, Nainwe nabwo moraegwe naki ribanetie okorerwe nagekorera oyomino boigo, na na Nyasae abamentere abaigaterere nabarabwo. Ebituma narora nao obegete esukari okonya ko- kobeka Oye bono ebituma mbiri kwandeterete, Mm. bono nagotebia omwana ata oria omotorire oyomo iga ase eng'encho y'ebesa etaiyo ekogenda etinga, ebesa ngo yetinga ngokwa ande ee bono, Mm. erinde akore ki? Eh, baire etinga toragere

Naende bono chinsa chia morao bakoonura, aro nkanyora epigipigi egankoba epaare, naika nyomba ase ambiri chiagotuga. Bono ekero goika buna ase ayio, ng'aki okorina egari, oko. Ee, bono epigipigi egonkoba korwa aba mpaka nachie korinera Mashauri. Narina bono ngoika mogonga, naende morogooba nigo ocha aree bakonkia estage ime, bandigeria epigipigi bambeka na yandete mpaka isiko riane igaa. Okay. Ee. Mwanche omorigereria, ah, buna na- nagotebia. Enyomba eye ebwate emerango ene. Eana, ne Eh, dirisha omorango ime. oyomo ne chiribu isato mia etano goika chiribu inye bono tiga tobekere on the higher side chiribu inye emerango ene eye ekoira 16000 Ya, amo edirisa eyemo chiribu ibere na mia etano goika chiribu isato bono tobekere the higher side ne 3000 times 4 that is 12

Nindorete ng'a 20,000 magnet kare ase ekechi ibere arasoera ime, eh, because ewiki eye iga egokoera enyomba enkwomwere eria kabere, because mbono yaometwe ritang'ani, eh, nabo mbono terakamoka buya, eh, ewiki eye iga ekoera okonyora yaomire, eirorerwe bono koomu buya, eh, eria ekamoke bono ase aye igabe eh, buya. Then onde orwete magnet iga tobeke ceiling ya enyomba eye, it's not much, chindege iga chindege ang'e forty, Aye chire irang'a chilifu ibere chilifu isato then tomanye kogora nonye na amachambe eh eh nabo tokogora nonye na amachambe tobeke igoro. Gose neba ne ritandiko, onde oratebe ng'a maki night bono onye eyio is not fair nabo tokogora nonye ne echisiling tobeke because igaa echiragenda chibeli chire ang'e ibere.

Video eye ritang'ani nabo tokonyeetia gocha gocha iga tokore alafu oyore isiko agwo oragane tokore omong'ina oiga tokore story eye togende Nyasaye nigo agogoseni. Omong'ina nto okora gaki na into rwa. Eeh naende oye oye naende onye ndiria ono onde are kwerwa na anchwate ne chinyasi iga oroche ekegusii ngegorete naende tiga kona gotagoka etoa obosoku naro okonyora onde naende nere nachwatire chinyasi echi iga ime na isiko gose nachwatire ime isiko bono kwauma na esike Nere are koba buya ake, korende tindi kogobetikania na kobetereria Nyasae okoigwera chinchera echio chionsi, nere ogokuna abanto baye. Onde taiyo oranyare gokora atarangeiri, nonya n'Omonene buna agotebire, nonde taiyo orasoe otarangeiri na Tata. Igo kora amaya, erinde motoorigwe korwa ense eye iga y'ebibe, tochandirane, tocha, titobogorerani intwe ase intwe. Ebi obwate ebike, tobasa kwegomeria, Nyasae tancheti abaigomeri gose abang'iti, yaya, onya goteba ng'a oyo nare omonto okorua ebinto ebinge korwa ase emereng'anio ikomi na emo gose ikomi na ine, nare omonto okorua ebinto ebinge, nere akomenteranigwa ebinge goetania. Nare oyonde ore omogoko otari korua ere akogenderera koremerwa, ng'a omonto oko- okorua na omoyo bwa ogose- na bwa ogwanchana asesenigwe. Ng'ana oyokorua amache y'erango nere naegwe amache y'erango, korende oyomonto okwegachera endagera ase obong'iti iga akoragererigwa nabanto, na korende oyokoyeonia agosesenigwa. Igo bono gaki okooni na okooni, onyore oyachandegete omokonye, naende onyore oyomokonye, naende ekebunga kia om- om- omorandia ikomi na emo, ekebunga ekemo na ibere, na etiri endagera yaino enyancha ng'umbu, nyuma y'amatuko amange noyenyore. Atananera ebi obwate abanto batano batato gose batano babere. Ekiagera tomanyeti aama bagochia konyora ense, twaikire chingaki chi'omweri chi'emechando, na amarwaire tigakona koreera ame- amarwaire ababa, ningoteba are namarwaire nache atari kobweneka chingaki chi'omweri oyio, naro ayaikire. Ekero kwaigure bobe, beka amarwa ao inse onye gokonyara, saba, gose saba aria ase oraire, rangeria Nyasae, Bionsi pi torigie korwa ase Omonene oito Nyasae oito, na Yeso Kristo, tomenye nere omoboori bw'obogima bwaito, ogocha gotaboori korwa ense eye y'obogima. Abaminto, Nyasae kabarangeirie, imoirane magega, imosuke magega. Nyasae tatageti omonto omwore, onye Nyasae okwaire egasi y'ogokora, genderera gokora, onye nobokoreri, genderera bokoreri, onye noborandi, genderera korandia, Nigo onye nokorua genderera korua, erinde Nyasae nabakogoseseni naende agotoori nabanto bao. Ekiagera orooche Ayubu iga are korua ebing'wanso mambia kera omwana oteba naende omwana onde nare okaramete Nyasae. Ogo okomorama Nyasae nekero togokora ebibe, igo twamoramire Nyasae. Iga tonyare tonyare gosabera ebibe biaito tosaberane nabana baito, Bensi pi, tari oyoyo origwo ogobweka nonye chiamate chire asore basaberani, nonye omobisa obo omosaberani, buna togoteba ng'a timoragereria ababisa baino mobaseseni, ng'ao bakobachanda mobaragererie, ase bakorera rera, ase bakogo bagogete nainwe mogoke, morige kweruseria egesi egesiomba motige ribaga ase Omonene, ekiagera nerikire, Egesiomba neki'Omonene. Amina. Nyasae agende kobaseseni na kobaigorera chinchera chionsi. Nao tore momong'ina nyomba bono eye mwaye because nao tore nyomba Toikaranse nyomba, bono next togocha togoikaranse enyomba ebwate emerango na echitirisa, naboigo natebire ng'a Nyasaye karagokune omochwatere enyomba eye iga ime na isiko kebuse nkeria. By the way kebuse nkeria iga iga, ah, Nyasaye nabo agosesenie. Tiga tokore, nigo tokore koruga iga, ebudget nabatebi nere eyio, ah, Nyasae akogosiseria nkorengie ng'a totatende amakuu ase omong'ina Florence erio anyare komenya obogima bwaye bwa kawaida. By then korwa mosocho nare korwa, amaandamano aare bosongo, bono ateba ng'a tingochia konya kogenda gochia ororo tiga ng'a ng'ete ande aro gose omong'ina noo areka, naende torigereria ng'a eyio eproject ekire ase ase okoorokia efollow up and now God will bless you. Bono togochia gokora korwa ase aye iga, omong'ina agateba ng'a ntori gokora atarabeke amasabo. Omong'ina o Sabato kore bo. Nyasae Tata Omochenu, Omochenu ore igoro ya igoro mono, oikaranste ase ekerogo ki'obonene abwo ase Hekalu yaye enchenu, na oikaranste origeretie inse korigeretie inse aoroche na igoro chionsi, obonene bwao bore ase ebisaku bionsi. Tata, twachire ase omobaso oyo asore buna tore ababang'ani, Tata, na abana aba naye kwaba kwagatoeire. Inbensi nabaao, Tata Nyasae, kwao naye kwabaraa, okabarenta igaa, intwe ntitwabamanyete, aye nobamanyete. Tata Nyasae, basesenie, baigorere chinchera chiabo, Tata Nyasae, ase bagotaara, obaruserie amago na emeeto bitagire ase chinchera, Tata Nyasae, erinde bataare obomante chisemi na obong'aini bwa igoro, erinde batware obomanyi, Tata Nyasae oito, naye ogoonchore emioyo yabo emeyia. Tata, baramokie amaiso abo barore, barusie omosinto ore ase amaiso, na chinko na emioyo yabo oyeonchore abe emeyia, ne chinkoro chinkong'u chirusiwe babe chinkoro chingiya chi'obomanyi, Tata Nyasae, batware obomanyi. Nyasae oito ore igoro na aye Omoraai oito, obarare nokoboko kwao gwe chinguru, Tata Nyasae, obaagate ase chimbaaba, obagitere chindwaki chiao ne chiburi chinkong'u. Tata, nkoiraneria mbuya mono, naende mbuya mono ase aya igo ogendererete gotokorera. Naye pi eka Tata otomanyete, Nyasae oito, na mwanyabanto bao bensi pi, aba bagotwechandera Nyasae, norooche naye okoma- okorigereria chinkoro kwamanya ebirengererio na okogania, buna ogototebia nenkoro ere eng'ainereru bori korwa ase Yeremia aya ikomi na isano ibere tata ekebungo kiaye gia ikomi na ka- gia ikomi na enkoro ere eng'ainereru mono koetanini ng'a oranyemanye buna ere. Na inche nkorenga chinkoro chia mwanyabanto Na kera omonto kera ogokora kwaye na okwama kw'ogokora kwaye buna kore, igo Tata Nyasae oito, bwensi pi Tata, bwensi pi Mwanyabaanto na abanyabibe, onde taiyo omoronge ase obosio bwao. Na barabwo nabarentire ase obosio bwao, Nyasae oito, obaabere ebibe biabo, obarigererie ekemori ki'obwanchani kebamoreke, Tata Nyasae, obabarerie omobaso bosio bwabo na etaya ye chimbarato rioke, obarare nokoboko kwao kera rituko, na aye okorua na aye ogosesenia. Na bionsi ebi bakoritotana barabwo bamenta aye okomenta tori korusia, basesenie baichorie ekeegu ki'Omoika Omochenu, babeere ime yabo, bagenderere gokora aria bagokora, abara, abarisia, abarandia, ababanie, Tata Nyasae, abake, na abanene, na abasacha, na abakungu, na abamura, na abaiseke, Tata, baichorie buna gwatebete ase Yoeli, Ing'ana nomura omoika oo ase abana ba bamwanyabanto, erinde babe abamura b'abane na abaiseke barote chindoto, ng'a nomura omoika ase abasacha na abakungu tata, erinde banyare korota chindoto na abakungu barandie tata Nyasae. Aye gwaikeranirie onsi tata ogwachakerete korwa ase aborokigwa b'Omonene tata Nyasae, ogenderera kobaumorera omoika oo Barandie oboruoti bwa igoro chinchara echi, engaki echi iga, bairane chinkoro chiasirire ne chiairanire nyuma ne chiasionokirwe chibweni. Sangeriria abanto bao b'ensipi gocha asore, Tata onde tatigare ogosira ense ense eye iga, na abana baito obabere ebibe biabo bionsi bagokora Nyasae, Tata, Onye twasabire amaka ase erieta ria Yesu Kristo Omotoori oito. Amen. Amen. Mbuya mono mono, mbuya mono. Thank you so much Nyasaye ati agoseseni. Mbuya mono. Eh, Nyasaye agenderere kobasesenia. Tata nere okuru nere ogosesenia. Na amarieta aino arikwa ase ebuku y'obogima. Mbuya mono. Na bensi pi aba ningenderete kobasabera tari rero rioka. Nyasaye arike amarieta abo ase ebuku y'obogima. Ekero togocha goika igoro tochenga amo nabarobwo togotebana ki? Oyo nere twaganyete tata oito ototuririe. Ee tomobake na gotera amatera amaya na ya Musa na emanu y'eng'ondi igoro aria erinde tomenye amo twensi ase omogoko o Yeso torie amatunda y'obogima tokona gotera amatera.